ni ku amukela ku kanakona ku afika wu vulavula wu humelerisiwa hi ncindani eric mavasa famba swi nga ku fika le ka hafu ku bele awara ya n'we nhlikanilo ku njhani la gauteng ku njhani la mpumalanga ku njhani north west eh na wayikuma ku audio streaming ya cancer swinene loko teka xiboho xa ku yingisela munghana lona fm eka nhlekani lowu timhaka ti tele miyingiselo wa mina timhaka ti tele eh ni na ku pfumela ku ri na wena ku tala ka tona wena leswi lava ku angula eh hi swoho hi ndlela leyi nkarhi wa wena sweswiwani hi le ka 0860 002543 timhaka ta ku va swiporo swi nga ri ku tirheni kahle swi le ku vikeni ntshikelelo emagondweni ngopfungopfu ka n3 laha um nkarhi na nkarhi loyi hetelela ku kuma ku ri na ntlimbano wa timhaka ta um timovha leswi hetelelaka swi swi veka nxungeto loko swi ta ka timhaka ta eh, nghozi ya swa le magondzweni eh, swo swoleswo swi hetelele swi va koho ku lumeka ku timovha ta makumenharhu ti ve ti khumbeka ka nghozi yin'we leyi nga koxa vutomi bya vanhu va ku tlula nkombo eka n3 leswi vulaka leswaku i ntshikelelo wun'wana lowu va koho hikokwalaho ka ku va ku ri na timovha na tilori endhawu yin'we xivutiso i ku hikokwalaho ka yini va transnet swi swa vo swi nga fambi kahle van'wani va ku hoyi va lava va fanele va vona ku swa transnet swi famba kahle hi vo va nga na tilori leti va lava va fanele va vona ku timhaka ta transnet ta swiporo swi tirha kahle hi vo va nga na tilori leti ti nge le ku ndeni mabindzu leti teti ti nge le ku rhwaleni nhundzu kusuka kwihi ya kwihi e hi vo va nga na tilori leti se va ku hi yo mhaka swi nga ri ku fambeni kambe hambi swi ri tano mingisero munghana wa fm hi leswi hi nga ta va hi kha hi languta eh i tin'wana ta timhaka leti ti nga koho eh loko hi kha hi languta ka siku leri ra namuntlha kasi tin'wana eh timhaka leti hi nga ta vulavula toho hi ta bula na toho eh, prof kahle kahle sadek eh sadek hi yoxe yi hlayiseke ku fika kwihi yi na milawu ku fika kwihi eh leri ra ku eh vanhu vo to huma va famba va bushiri va humise sweswi va famba va va va mm, eh, va mm, besta sweswiwani va hume va famba na ku ku ta endleka yini le a a tanzania um loko xiyimo xi te tanihi ke nketani ya vanhu lava khumbekaka ka, ka manyala lama voho va ta heta lava khome hi mani tin'wana ta timhaka leti nga reko ti nga mahungwini swinene mi yingiseriwa munghana lona fm i mani a nga ku timhaka ta le mahungwini a nga vulavuli nchumu hi noni ya khale ka matsalani general wa eh, the south african communist party van'wani va ku hayi se va vulavula ngopfu van'wani va ku va twa ku vava kambe xivutiso i ku milawu ya afrika-dzonga yona yi ri yini a hi ali ku swi nga endleka ku ri na xiphiqo xa ku va va ka ndhani va nga khomeki kahle hi ku humesiwa um ka ka mukhalabya a a a khotsweni hikokwalaho ka ku va kumbexani eh khoto ya vumbiwa yi lerise tani endzhaku ka loko ku nga vangi na tinhlamuselo to twala ta ku hikokwalaho ka yini va nga kumi parolo xivutiso ku ta va ku i mani a nga ndla milawu ya riya ya parolo kambe va swi veke kahle va ku a va ndla ri ra mina e hi ro ri nga ndla milawu se ta va hi kha hi langutana yeleyo mhaka um mingisero munghana lona fm ha ku nyika nkarhi na wo hi kandziyisa rito ka 071 265 9860 ri nga hundzi minete eh, nkandziyiso wa wehe handle ka sweswo u yi bela riqingho ka 0860 002 543 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi twa ku n'wangu wa wena wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi kusuka ka ka um ku hela ka vhiki loko leha ka paseka ku ya ka timhaka um leti ti khumbaka um mbulavulo wa swirho leswi a swi ri koho ka ku tsundzuka ku hundza emisaveni ka khrisani kumbe ku dlawa ka khrisani malembe ya makumenharhu laya nga hundza um hi ndlela yeleyo na timhaka letiya ta nkulukumba thabo bester eh, na timhaka eh, leti ti khumbaka eh, ku, ku, ku langutiwa ka timhaka eh, ta, ta milawu ya eh, tiko kumbe ya xif- ndhawu leyi ya dzonga wa tikonkulu afrika ku nga matiko ya sadek eh, hi ndlela yeleyo van'wani va vula va ku minkarhi ya ku tala ku biwa huwa ku langutiwa ngopfu ka, ka gede ya bait bridge eh, loko swi ta ka timhaka eh, ta, ta, ta, ta, ta vuhlayiseki na eh, vukhamba na yini hinkwaswo kambe xiphiqo lexi eAfrika-Dzonga yi nga langutana xona van'wani va ri i i i i ndhawu leyi hala ko matipotro hala libombo hala hi ve ri ko ku nga na mintlhontlho hi ndlela leyo wena u ri yini 0860002543 ndaka leswi i promotion laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula hi fikile minxero wa minkarhi ya lona fm ka nongonoko afrika wa vulavula hi nkarhi wa ku hi twa wehi ku n'wangu wa wena u ri yini eh loko hi kha hi langute eka timhaka leti eh hi nga langutana na tona ngopfungopfu hi tlhelo eh ri nga va ri tlhelo ra mbulavulo wa manihani eh mimiri yini leswi va nga vulavula ha swona van'wana va ku eh eh ku vulavula ka vo yin'wana mhaka leyi vulavuriwaka i timhaka ta ti eh military veterans va lwela ntshunxeko kasi i vangani va Na namuntlha va ku sele vangani lava va nga hoxa xandla ka timhaka ta ka ta ku lwela ntshunxeko eh hi ndlela yaleyo kumbexana swin'wana swa leswi kumbexana a hi ta tsakela ku swi twa ku um n'we mi tiva yini kumbe mi ehleketa yini hi ndlela yaleyo hi mhaka ya ku kumbexani um a hi ta kota ku tiva na ku va pfuneka njhani ku ya emahlweni va lwela ntshunxeko lava ku vuriwaka leswaku ongeti a ve le ku pfunekeni ku ya hi ndlela yoyoleyo 0860002543 eh, hi ndlela yaleyo eh, matsalani general wa vumbirhi wa, wa, wa anc va kombisa kumbe xandla xa matsalani general wa anc wa, wa manana nomvula mukonyana va kha va kombisa timhaka ta leswaku eh xin'wana xa leswi swi tikisaka matirhelo ya vona tanihi nhlangano wa eh wa wa nhlengelo loko hi ka hi languta ka eh bona tari ANC SACP na Cosatu i mhaka ku varhangeri va vulavula eh hi hi tindzimi to hambana loko swi ta ka timhaka eh ta eh swiphiqo leswi tiko ra Afrika-Dzonga ri nga langutana na swona kusuka ka ku kayivela ka mintirho ku ka ku kendzingano eh, na mintlhontlhontlhontlho yo hambanahambana eh, leyi yi nga kona se va nge ri kumbexani nkarhi wa ku tanihi hi mavandla ya va na ntirhisano ya va na ku va ya ya vulavula hi rito rin'we leswaku va ta hetelela va fikelela eh, xiboho kumbe xihi kumbe xihi lexi xi nga hetelelaku xi va kona n'wana rhumela hungu la erikhalanga eh, timhaka ta ku vulavula ka mhani hani i kavula wa kota yi ri wa kota ku swi vona leswaku va twa ku vava hambileswi se ku nga hundza makumenharhu eh, wa malembe nuna wa vona a hundze emisaveni kavula eh, murhandu wa wehe tshama a ri murhandu wa wehe eh, hi ndlela leyo kasi yin'wana ya swivutiso leswi wun'wana miyingiseri a ta ni vutisa na swona a ku ri timhaka letiya ta ku eh, loko wo va eh, murhandu wa wehe a ri eh, munhu loyi a nge le ku lavekeni eh, hi milandzu yihi kumbe yihi kumbe khumbekaka hi timhaka ta ta vugevenga hi ndlela yaleyo xana u nga va- u nga mangala ke kumbe u nga swi tshika tanihi sweswi a nga murhandziwa wa wena swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka swona mingiseri wa walowo le ka 0860002543 wo sungula hi loyi nhleka a lo se na vaxumi na ku vuyisa ncingani muhumelerisi wa n'wina sivara ahe ahe siva ra khensa swinene loko mi yi bela riqingho mi ri yini n'we
la ku vulavula nyana ku komisa swinene hi leya ka manana hani eyi loko ku twa ku vava ku ri kona hi ntiyiso n'wana un'wana laha loveriwaka swi nge endleki loko a hundzuka noni a nga twi ku vava ku ya hi ku vunoni lebyi byi tise ku yini lebyi bya ka manana hani tanihi nhlokomhaka leyi ndyangu nghenaka hi yona byi te hi mhaka ya ku dlayeriwa nuna wa vona hi walus lowa le poland na mufi dede lewis leswi vulaku lexi vutiso lexi mina ni fanele ni tivutisa xona tanihi vonelo ra mina i ku loko ka ku vulavuriwa lembe rin'wana na rin'wana hi april kumbe dzivamisoko mm. hi nkulukumba lowu christian loko a ehleketiwa mm. a hi languteni swilo swimbirhi loko wa kota ku tihlamula ka swilo leswimbirhi ku na timhaka ta ku dlayiwa nga schedule five swi nga pfumeleriwi ku munhu a dlayiwa ku hlaya ka muhaxi loyi a nga moyeni sweswi a nga mi tshama xitulu um eh, pet khala a nge Un'wana na un'wana i na mfanelo ya ku hanya i section 11 ya ku ya vumbiwa ra hina. Kambe Debbie Lewis hambi ku ri yena Janus Walus va tengisiwile na kumbe a va tengisiwangi na ku hlaya ka leswi swi vulavuri namuntlha swi vulavulaka hi sadek mm, va khomiwile vanhu valavo va ya tengisiwa va gweviwa eh ku gweviwa ka vona a va gweviwe vutomi e, exitokisini xi lo fika xi kumekaka lowo fana na dede lewis i fika khoma hi mfukuzano a hi yena wo sungula a ri ka tijele ta hina leti hi nga na tona ku nga ku ri kwala mataci kumbe hosi mampuru loko xiyimo xa muvabyi xi tinike matimba va n'wi chucha a ya kaya ka vona hayi a ya lovela kaya ka vona nge tirhisi marito malama mm. kambe loko manana va ga va vulavula ngopfu va ku mfumo lowu wu va xandile wu va hundzukerile mina peluka na sivarapheta hambi ku ri ncindana loko hi twanana ku ku hlanganela swo karhi hi fanele hi va na lexi nge i vumbiwa ra kona loko cindhani o suka kumbe pheto o suka kumbe peluka o suka a ya vulavula moyeni eka leswi hina swi hi tsandzaka hi ri vanharhu swi lava ku ta vula ku na xin'wana xa xihoxo xi fana na lexi nga tshama ni xi vulavula xa ku tiko leriwani se nenge wun'wani loko na ha vulavula a wu ri ka banana republic lowun'wani ku a wu ncikinyancikinya sweswi mi vulavula hi swiporo se lowu wu ncikinyancikinyaku swi vula ku hayi na wo wu ta tlulela kwale ka yini ka banana republic hi ku etikweni ku hi ku hina va sadek ku ri na milawu yi nga tirhi tirha phepeni swi vuya kwala munhu vuya ka manana hahani um eh, a hi twisiseni ku parula leyi a yi nga kona tikweni yi endliwe hi mfumo lowu nga kona hikokwalaho ka wona minkarhi yo tala loko ni komba munhu hi rintiwu leti nharhu ti kombe mina loko vanhu va ndla mfumo xivulavuri xin'wana xi vulavuri ri na n'wina kwala nwenyi mulawudzi loko ni nga rivali loko wo sweka xin'wana xi vulavula xi ku loko wo sweka e emurhi wu bava ngopfu i ku kutani wa peli ka na phete kasi i rivala na wu siku rin'wana i tano ni wa wu ku bavela lexi hluphaka vanhu va hina lava nga fika va teka mfumo ku fika hi 1994 va lava ku chivirika va vulavula swinene va hokoloka swinene va yimbelela swinene loko va lava ku ndla milawu leyi va ehleketaka yi ta yimelela vona loko hotla milawu leyi hi vitanaka balance of probabilities yi nga ka code of ethics code of conduct yi yimelela rixaka tanihi vumbiwa leri swi ri vulaka so hi ta hanya that's why ku va ku nga ku vulavula ndzi va musoko un'wana na un'wana va vulavula hi milawu ya parolo parolo kuma mi ya yi hlaya sivara mi ya mi ya yi languta mi nga mi nga mi nga mi nga tsutsumangi na mi tiva mi tshama mi ri mi ri mi ri ka swilo swin'wana swa bidi ngopfu Act liya ya vo triple one ya 1998 leyi act liya yi endliwe hi voho loko ku ri ku a va yi lavi ya va xandla vo vini va yo va nga lava va nga yendla va tele le palamende le loko mi tele palamende ma cinca milawu mi cinca mi ku parolo yi nga ha vi kona hi ku hi yoho yi nga humesa mani wa lose phela parolo liyani se hikokwalani ke well ku ri lava nga ri lava ya hala na hala but nawu wu endliwe hi vona na loko yo cinca parole a ku humangi ntsena wa lusu a ri yexe va tele swinene va nga under supervision sweswi ni vulavulaka na n'wini mm-hmm. nawu leswi wu swi ndlaku xi matsini svar a wu xi endlini lexineneni nawu wu nga yimeli ku loyi i dume ngopfu hi ku ni mi byele hi section eleven ya vumbihi one o eight one o eight ya nineteen ninety six ya voho mm. un'wana na un'wana munhu ku na vanhu van'wanyana swi varela ku fana na n'wina leswaku mi huma kwala moyeni ku twala swin'wana hi n'wina hi fane emaphepheni emahungwini ku za ku ndliwa na leswiya swi vitaniwa ku yini 72 hours hikokwalaho namuntlha van'wana va rilaka hi leswi ni vulaka swa ku va ku why eh, eh, ministara beki cele a nga ha ti ka vona a ta vula 72 yeleyo ya hours a ya ka van'wana swi vangiwa yini hi na malangutelo ya nawu hi ma cinca hi nga ma ndli ku ringana hi tlhela hi teka mintirho leyo ka yi nga ri ya hina ku na job description ya contract ya n'wana na n'wana loyi a yi sayinaka that's why namuntlha tiko ra hina ri tsutsuma hi rivilo lerikulu ri hava nawu ri ya ka banana republic ve swa vabuxiri na vamana a vamana na tilori mi vulavula ku twa patini a hi swi vulavula loko swilo leswi hi swi vulavulaka a swi hanya swi twiwa hi vanhu lava twaku i nge sweswi hi ri kun'wana ku antswa mara a swi tikombi sivara wa mina na metwelo sivara cancer swinene 0860 2543 i nomboro leyi yi tirhisaka eh, nta ya ka botirulani sweswiwani kambe ni pfumeleni ni sungula ni hundza laha
Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM, makombandlela. Wa ti rhulani nhlekani? Ahee ahee mkhulu mpfukini. Hi pfukile minjhani buti wa mina?
Hayi pfukini mani. Ha khensa.

e swimbirhi ni nga khumba swimbirhi eh xo sungula hi lexa manhani mm. em hi vulavulile loko heta ku qaxiwa eh chief justice loko mo yingisela mhani mphohani ve le ku raiseni ka leswi va swi raisaku after loko va titshembisini vona ku Van'watipolitiki ku nga vandla ra ANC andra kulukumba Cyril Ramaphosa loko a vo yo nghenelela a va ta va va cincile xiboho or ku ve ku ve na swin'wana why na hi leswi a hi nga tshama hi swi vulavula loko a heta ku qaxiwa kulukumba loyi chief justice ku eish commission liyani yi nga recommenda yi public yi fika yi ku yi recommenda mhani luya kwaba chief justice mm. but a political deployee who is a head of state kuka kunkumba sir ramaphosa you forget about any ka constitution u tirhisa who is the head of politics and administration a fika a nga take that recommendation a tirhisa political power leyi a nga investeriwa yona hina vaakatiko hi nga n'wi votela a qaxa ku hi kumba chief justice se loko mi twa mhani luya a karhina kha a rhuketela wa swi tiva constitution yi rini she filled and strongly so ku anc a ndza kulukumba swi ri ramaphosa leyi nga qacha Nkulukumba Chief Justice na van'wana a va fane va nghenelelini ka mhaka leyi nkulukumba Cyril Ramaphosa va famba va endla ti-remarks instead ya ku va nga n'wi vhakela mhani luya va ya n'wi vonisa swin'wana leswi a nga swi voni eka constitution na sweswi a nga swi vula tolo chief justice loko mi endli ti-deliberate loko mi ta va mi nga yiseli both side mm. ya ya ya ya tiloya ta SACP na tiloya ta ta ta kulukumba loyi a fane a humesiwa mm. loko se mi ta mi endli deliberate ka ha tsariwa report ka mi swi ta ku mi teke in decision vumunhu just send delegate just be part of that delegate mi tani na female liya mi tani na mhani luya mi n'wi vonisa swin'wana leswi a nga swi voniku because i can tell ku ha lexi a nga xi endla xa wrong kulukumba chief justice loko va apply nawu luya nawu lawo is there ni tshame ni vula kwala siku rin'wana both side ku nawu more special when it comes to constitution mi nga wu rhandi mi nga wu zondi hi ku loko ma wu rhandza suku wu nga ta mi kuma ka close leyi mi nga yi rhandziku he mi ta mi ta mi ta mi ta rhuketela na layi nga hita yi kona constitution kuve kuve kuve swi kahle ku vo va rhuketela loko va kume nkarhi kumbe va va vulavurisa sweswi va vulavurisaka so loko va kume nkarhi kumbe a swi ta va swi ri kahle ku tanihi hi, hi, hi, hi nsati wa munhu loyi va nge a ku ri a disciplined member of the organization a va fanele kumbexana na vo va ringeta ku hlangana na vurhangeri ivi va kombisana tlhelo ra vona na vurhangeri byi va kombisa tlhelo ra vona ni vula leswi hi mhaka ku ku na sweswiya mi tala ku swi vula n'wina swa ku ku na ti-overreach ta ku ku na swipimelo swo lava a va hundzi la lava va hundzi laya lavaya va hundzi la mm.
eh, eh, botpet let, let us be honest this thing ne yi lava varhangeli lava nga na vutihlamuleri yi mixa swilo leswi endleki before apartheid eh but still swi tluleli na hala ka xidemokirasi swi fiki swi hi affecta sweswi mbula swona yes vurhangeli bya anc bya swa ntina vurhangeli bya judiciary a va fane va yi va consulta i don't think leswi a swi ta seta a president because a va talanga vanhu lava nga ha ri jele ku fana na na debi lava nga khomiwa during apartheid va nga endla timeda va kona but leyi hi yin'wana case ya xiyimo xa le henhla let us be honest whereby you can go to an extent even though u dya palawu sweswo ha swi tiva ku va constitution yi nga swi kota ku swi endla a ni ri hi swi twi nkarhi wo linya jacob zuma lowu va n'wi yisa jele Mm. so so so va tsandzeke yini sweswi to do that because this is a unique case that's a fact swo kumeka mi kuma ku na SAPC a ya ha ri na matimba na ANC na yona nikisanini loko a ku ri nkarhi luwa vote pad n'wina mi ri kona eh a swi yo endleka hi nkarhi luwa nkarhi luwa um vaakatiko va ha landzelela swa tipolitiki na yinini nyimpi a yi fanele yi sukile leswi a swi nga humelela constitutional court va nga consultangi anc va nga consultangi sacp va nga consultangi na mani mpho mm, mm.
yes hayi a ku ta ku suki nyimpi yin'wana yi kulukumba ngopfu se ko kumeka sweswi ni tshama kha ni vula tanihi na vaakatiko a hi ti talele swathi njhe direction leyi yi le ku yi le ku yi beni ah, yo hetisela ah, website oh, mara swi kahle a swi kahle kumbe ku hi titala hi tsale tlati ha kona no no a swona yo hetisela hi website ne mm, mm. ni tala ku vula leyi eh leyi ya tiboda ta hina ku ku ku hey website swi swi a hi ku hlayiseni n'wana mani Hi, ti tayiseli. Eh, tiko ra hina ri reach stage lexa xo survive as a future. Eh, ku wena u survive u ri kwala tikweni u fanele u ti hlayisa u ti endlela swa wena. Eh, eh, I'm saying this got pet and vulavuli hi swi swa swa swa eh, pastor mani mani a nga famba va ri kule na mina na best a swi nge le kule na mina even though a swi ni affecta my best friend eh, hmm. first week ya december ku hmm. hijakiwe ku hijakiwe bati se ta sweswi ta toyota hmm. yi a kzn a ri ku swin'wana for business ya yena um hi botpack bati hi kumini last week ma ta hi kuma kwihi d r c congo I'm telling you, I'll send you all the details in me. Nile kuifuneni sweswe next time. We'll yi yi yi yi suki KZN yi ndzi hikwalaho Polokwane yi humile Zimbabwe
ano mi ni tsandzile eh. mi ni tsandzile hayi yi mani ya ku mahlokomaka ta mahungu mi ni rhumela a hi buleni loko hi nga ha ri moyeni ntamrhumela mtaswona eh. inkoma kwa vakhensa 0860002543 ni la ku ya ka prof laha hi twa ku hi yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi te tani kambe a hi sunguleni amukela hlulani fano ni magayisa hi twa ku vo va ri yini hi mahungu ya awara ya n'we gayisa
mahungu eka sabc ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi
Eh, era khale va ndla leri ne me ni ri ra sweswinyana hambiswiritano mingiselo munghana ra fm 0860002543 twana loyi inhlikani butpet inhlikani mufu mumelerisi ha butpet la tiko ra hina laha kumbe sadek ku angarhela hi hlayisekangi butpet eh la tiko ra hina leri a hi na yona a hi na yena murhangeli tiko ra hina ri le ka autopilot ni vula leswi mhaka ku swi swo tala bootpet swo ti endlakalela endla ku na munhu la vilelaka kumbe a va ku na mhaka yi le escom bootpet va te swi ta lungha bootpet a ku na escom leyi nga ta lungha ku ta ta malembe ya khume hi ri ka load shedding hi khe hi khoma la yi tshika hi khoma leyi tshika tiko ra sadek but peta a ku na nawu sweswi mina ni ngo dlaya kwala loko ni heta ni va na mali ni tlula tibodara ni ze ni khupuka ni ya fika le henhla ni nga stopiwangi hi munhu hi ku o a ni mali yo yi pfulaka swilo a ku na nawu la tikweni ra sadek laha hansi ka sadek kahle kahle ku angarhela
ya herixile khalanga ya herixile ya n'wangulo wa mina khalanga um hala bed bridge mina ni nga vona kona kwala tibodeni ku ri ayi a va tiyisi xiyandla mani a va tiyisi xiyandla because vanhu va le handle va kota ku tsemakanya va ta va ta endla vugevenga byebyi va byi endlaku and then va tlhela va tlhelela ndzhaku so ya swilo swi le ku tikeni swinene hi ku ri more special lava nga na timali lava loko vo za va endla minandzu se va tlhelela ndzhaku a ku na xiboho kumbe a ku na eh, magoza lama ya endliwaka that is why mi kuma ku vugevenga byi ya byi nyanya la tikweni so mina a ni ta endla leswaku a ni ta kombela ingaku va ngo hi tikisela xiyandla vurindzi byi va bya xiyimo xa le henhla swinene khalanga danko
Botpet, Botpet na muhumelerisi minjhani ku pfuka kwaleno ta khoma leya tibodara leyi ha Botpet vatirhi vatirheli va tibodara vaakatiko va South Africa vona lava tirhaka etibodareni a va na rirhandzu na tiko ra vona Botpet loko a va ri na rirhandzu swilo swi nga ta huma swa Zimbabwe swilo leswi nga ta nghena swibama swi nga ta nghena hala tikweni se vanhu lava va va na rirhandzu braphete va ti rhandzela mali a va na rirhandzu loko ku ve na va ri na ku rhandza tiko ra vona hinkwaswo swilo leswi swi endleka ku leswi swi nga ta endleka hi mhaka ya vona immigration home affairs hi vona va khwesaku nyakanyaka leyi hinkwayo vatirhi va tiko a va na ku rhandza eka tiko ra vona ntsena hi sweswi na timhaka ta ku ku mantiko hi fanele hi endla yini la tikweni a ni tivi burapeta a ni tivi
kalanga mina mbekwa ta nghena ka leya ku dlawa ka khrisani va sacp Va right loko va vule leswaku a ku fanekele ku pfuriwa nakambe nandzu wa ku lavisisa ta rifu ra Chris Hani hikuva vadlayi lavaya vambirhi va suke hi kwele Poland va ta va ta endla sweswi va nga endla swona kwala swo teka vutomi bya Chris Hani a hi vaakatiko va South Africa ene a va nga n'wi tivi leswi swi tikomba swinene leswaku munhu i kona loyi a nga va kombetela leswaku va fanekele va teka vutomi bya Chris Hani. Se hikwalaho a ku fanekele ku ndliwa vulavisisi hi vuenti leswaku muti luwa wa ka Hani wu ta kota ku tiva mudlayi wa n'wana wa vona xikan'we na vaakatiko va South Africa va ta kota ku tiva loyi a nga na xiave eka timhaka ta Chris Hani. Inkomu.
nhlikani botpet mm, timhaka ta ku vulavula ka manana hani ti nga ndzi tisola hi munhu botpet um eh, munhu loyi a nga feriwa swilo leswi swi tivekaka ku nuna wa yena u dule hi mani na munhu wa ku u le jele loyi a alaka na ntiyiso wa ku vula ku yena a rhumiwe hi mani a nga ri muakatiko wa laha south africa leswi va nga tumbela hi swona swa vava about that mhani loyi a ni vulavula ntiyiso na ku um leswi va nge le ku swi endleni ka vandla ra anc swi bihe ngopfu va nge humesi three fifty va kha va swi tiva ku eh, la south africa loko ze eh, swi rini i hanya hi swakudya ku saseka nampundzu i hanya hi yona i dya ni ta ku i dya vuswa na na nhlikani i dya vuswa ma swi vona so swi bihe ngo i right mananana i cable to hembe a ni swi twisanga laha ka 350 ku mi nghene njhani kambe hi ta twa kumbexana hi ta swi landzelerisa 0860002543 prof temba sono mayimi kulunga la ya hi languteni afrika dzonga ya hina hi languta sadek ya hina hi languta eh timhaka ta ta ta ta ta ta ta matshamelo ya swilo ya nawu atikweni reru ra afrika dzonga prof nhlekani nhlekani xeweta khalanga nine n'wina hinkwenu va munghana lowunene a khensa swinene prof loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina kumbexana a hi sunguleni la loko mi twa timhaka ta butabo bester eh mi twa na leswi va nga hetelela va fambisa xiswona mi twa loko va ku va khomiwe a tanzania mi swi tise yini ka n'wina loko mi kha mi languta laha hi tshamaka kona afrika dzonga na sadek hi ku angarhela I mean swo swo swo fana na swo swa vo Shepherd Bochiri na nsati wa ku Mary loko va kota ku tsutsuma eh va huma la Afrika Dzonga swo fana na vo Mushengu Chavalala loko va yiva swo swo tala ngopfu va tsutsuma va va tumbela a Zimbabwe a swi hambanangi na vo Grace Mugabe va ta va la Afrika Dzonga va endla leswi va swi endlaku va suka va tlhelela zimbabwe mfumo wa hina a wu koti ku endla nchumu a swi hambanangi na ti-gupta brothers ti endla lexiyanini so swo ti kombisa xilo xin'we ntsena ku ri aafrika-dzonga ha yi na wona mfumo lowu tivaka ku ri wu endla yini a ku na lexi va nge i crime intelligence un'wana na un'wana u ngo ti nghenela ti endlela leswi a swi endlaku a nga tivi nchumu hi mhaka ya yini maphorisa a hina na crime intelligence ya hina va tsandzekile ku vona nthavo besta na mm, manana wakwe doctor nandi va kota ku huma laha afrika dzonga Va va khomiwa a Tanzania va nga khomi hi maphorisa a Afrika-Dzonga va khomiwa hi maphorisa a le Tanzania maphorisa a hina a ha ri kwihi wena a va tlele ku fana na cabinet ya hina leswi ngo tlela ko va vurhongo ntsena so a yi hlamarisangi a se yi hlamarisangi hina loko yi ta ku ri eh, u se a ri le vo arusha le um u humele njhani laha afrika dzonga a tlhela nghena a mozambique a ku na ti-borders a ku na nchumu maybe e f f na julius maleva maybe va right yi nga swi nghena ka lesotho va right loko va ku hayi a ku na tiboda swi lama pfula n'wi pfula tiboda swin'wana na n'wana loyi a nga afrika a ta nghena ti fambela hi turhanda so
van'wani va vula ku prof va vula ku eh loko ku langutiwa eminkarhi ya ku tala ku ku ku langutiwa ngopfu ka ka ka ka ndelikani wa Afrika-Dzonga na na na Zimbabwe Ku ve swiphiqo swo tala ku ya hi voho swi swi tikomba ungeti swi hala Libombo, hala la ku i khopoka i nghena Mozambique ivi hi makumu ceceleta ya swi swi nga va swi vula yini leswi Prof? Swo vula xilo xin'we ntsena ku ri a hi Zimbabwe ntsena laha ku ri na na le Lesotho Afrika-Dzonga hi tivi nchumu na ku nghena na Botswana leyi vanhu va va kota ku nghena va huma Botswana va nghena Afrika-Dzonga va huma Afrika-Dzonga va nghena Botswana a a ku na nchumu lexi endleka na ku nghena Swaziland a yi hayi a swi na no hi swo vula ku ri na leswi manani loyi Patricia de Lille a ba huwa ku he ni endlile fence leyi yo sivela vanhu ku ri va nga ngheni ka ka ka va va huma zimbabwe va nga ngheni la a a a- a swi nga voni nchumu sweswo a ku nga ri na ivi na cabinet leyi kota ku vona ku ri kambe hayi hayi hayi hayi border ya zimbabwe ntsena hi border ya afrika dzonga na na, na, na mozambique hi border ya afrika dzonga na swaziland hi border ya afrika dzonga na lesotho na na botswana hinkwako laha A ku na xilo xa nkoka lexi mfumo wa Afrika-Dzonga wu xi kotaku. Mfumo wa Afrika-Dzonga wa ri a vurhongweni lebyikulu ngopfu, un'wana na un'wana u tlele. So a swi hlamarisi na loko vo vo Thabo Bester va kota ku huma va ti fambela hi vona. swa ku se ku khomiwa ka ka, ka butavo eh, eh, prof swi nga va xikombiso xa kahle xa ku kahle kahle ku lwisana na vugevenga a hi mhaka ngopfu ya mali hi ku loko ku pimanyisiwa tanzania na afrika dzonga hi tlhelo ra ra ra ra, ra switirhi tanzania a yi na switirhi ku fana na afrika dzonga a yi ntiyiso kwalaho i mean more mi nga ze mi ti karata mi ya a tanzania wa ya koho kwala zimbabwe va vona intelligence ya mfumo wa zimbabwe yi tlula intelligence ya afrika dzonga kule leswi swi endliwaka laha afrika dzonga swi nga ka swi nga endliwi azimbabwe hi vanhu lava va tiva xin'wana na xin'wana ku ri ku endleka yini manje lava hina lava hayi no va le ku nwa ni ti-whisket option ta vona va ku hayi mativa ku ri phenikha la nga ha hi munhu wo ka nga tivekanyi a hi endleni plan ku ri hi vona ku ri hi nga endla yini hi endleni bya ona a va languti swo swa tiko va languta swo swo swa tipolitics ta ti-jealousy ta vona hayi vanhu lava va nga na intelligence afrika-dzonga a yi na vanhu va va nge i ti-public servants ta ntiyiso ko va vanhu lava ti lavelaka timali ta vona eswitulwini swa vona ntsena se leswi mi nge mfumo wa hina wu tlele vurhongo a wu ngo to phaphara wu kuma bloemfontein yi ri lesotho eh, eh, bloemfontein yi nga ka yi nga swi koti hikuva ni matsundza ku ri ku na eh, au yi nga se va kona ya ha ri oau organization of african unity yi endlile xilo lexi va xi vitanaka Cairo Declaration hi 1964 i va yi ku n'wina matiko a Afrika a ku na ti-borders leti mi fanele ku ra mi ti cinca hi teka tona ti-borders teti ti nga endla hi ti-colonial powers ta Afrika hi fambisa hi tona na leswi swi va swi endle hi 1964 Na leswi malembe anharhu la a nga heta kona loko va heta ku swi endla 1964 i va ku va na nyimpi leyikulu ngopfu leyi ya le Biafra na Nigeria leyi nga huma 1967 ku fika 1970 va lwa vanhu va Biafra ku Colonel Ojukwu Va lwa va ku, E-e, hina hi va le Biafra ha hi pfumeli ku ri Nigeria yi nga teka tiko ra hina. Kambe na sweswi nyimpi yaleyo, I mean, va yile va ya hluriwa va le va le va le Biafra. So swa Bloemfontein leswi swi huma ka tatani loyi va nge Tshepo Dipholo and ko va yena a ri member wun'we ka parliament ya Lesotho. a ku i i free state eh na ndhawu tin'wana ya kwazulu natala na tin'wana tindhawu ta mpumalanga a ku i i hi matiko a vasotho a vuyele kwale ka hina e manje parliament ya kona na yona hikuva a yi na a yi na lexi xi endlaku xona ko va ku ba huwa ntsena va pfumela ku ku ku debate resolution yeleyo kambe hayi resolution leyi nga yi nga ta ya helo hikuva ni african union sadec ecowas na n'wana na n'wana loyi a nga afrika va nga nga ti pfumeli ku ri ti cinciwa ti-borders teteto so hi munhu loyi a vonaku ku ri a no va nexe a palamenteni leyi a ni na van'wana swo swo swo fana na meyara ya ya le joni loyi va nge thapelo ahmad Mm. O- a nga na na one percent kambe u tiri njhani ku ri a va mera so na yena loye e- e- e tshepo dipolo lowu u lava ku endla huwa ku ri ku ri van'we va n'wi vona ku ri no u kona and nakona a- u- u- u- u ta swi endla njhani hikuva hi lembe ra 2018 ku ve ni na civic organization leyi va va yi vitana I think, eh, basotho eh, convention something i va yi rhumela message ka ambassador ya lesotho ya le london yi ku wena ambassador ya hina le london kombela emanani queen elizabeth vumbirhi ku ri a a a a hi vuyisa hi nghena afrika dzonga hikuva hina la lesotho hi hi dlaya hi ndlala ene manjheni afrika dzonga ku na swakudya swo tala ku na timali to tala hi kombela ku ri no hi vuyela ko kambe loyi namuntlha loyi u ri i-i hi kombela ku ri vanhu va le Free State inani KwaZulu Natal Mpumalanga va vuya ka Lesotho va vuya va ta endlani va ta dya yini ku nga ri na nchumu so hi munhu loyi a lavaku ku ri no um vanhu va hina le Lesotho va dya hi ndlala so a hi endleni ku ri Afrika-Dzonga yi hi pfuna ku ku ku ku ku ku ri hi kuma timali hikuva mali leyi hi yi kumaka ka yona loko yi xavisa mati hina va le Lesotho yi xavisa mati ka Afrika-Dzonga a yi ringani hi lava swo tala leswi nga endleni ka afrika-dzonga mhm. a hi hetiseleni prof se mi ri yini thabo besta i ta vuya hi yini hi hi hi deportation kumbe ku to twananiwa ku ta endleka yini ah, loko yo ronald lamula na yena a nga lo a nga lo tlela ngopfu loko o pfumela extradition Yi ta teka nkarhi wo leha ngopfu hikuva vanhu va ta kuma swilo swo tala leswi va nga kota ku sivela leswona so a a loyi eh, deputy police commissioner loyi a nga ya tanzania mm. a nga vulavuli hi swilo swa extradition a vulavuli hi deportation loko wo va ku munhu u nghene wrong le a va n'wi deporte a vuya then swi va nga vuya hi ku hatlisa kambe loko swi va ka extradition a yi yona leyi u nga yi tshembaka n p a ku ri yi nga endla swilo kahle yi tsandzekile n p a yi tsandzekile na ku rhumela munhu a dubai ku ri a yingisela ku ri no court case leyi ku endleka va swi tivile loko n'hweti se yi herile ku ri lo vugupta va chuchiwile khale va se va humeli na na leswani a va nga tivi nchumu sweswi va vulaka ku ri big a ri big a va nga tivi nchumu so va ta tiva loko va ngo endla extradition na na na na tanzania ne mi twini prof ni khenseli swinene inkomo inkomo i professor themba sona 0860 002 543 va ri mfumo wa hina wu tlele vurhongo. Hi na tindzimi na mindzhavuko yo hambana, kambe lexi hi nga na xona xi fanaka hi leswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga si hela 24 wa tiawara. SMS-a Munghana eka 48044. Yaleyo i Munghana eka 48044. SMS-a sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSB lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo.
hi sweswo miyingiseri wa mugana lona fm le ku ringeteni ku ku ku twisa un'wana laha muyingiseri ku yena i angula a ku yini um hi ndlela yaleyo ka timhaka leti ti humelelaka leti ti khumbaka um nhlokomhaka ya namuntlha i ri raka manana hani ti nga si tisawula hi munhu botele Eh, munhu loyi a nga feriwa swilo leswi swi tivekaka ku nuna wa yena u dule hi mani na munhu wa ku u le jele loyi a alaka na ntiyiso wa ku vula ku yena a rhumiwe hi mani a nga ri akatiko wa laha south africa leswi va nga tumbela hi swona swa vava about that mani loyi a ni vulavula ntiyiso na ku um leswi va nge le ku swi endleni ka vandla ra anc swi bihe ngopfu va nge humesi three fifty va kha va swi tiva ku eh, la, la south africa loko ze e swi rini i hanya hi swakudya ku saseka nampundzu i hanya hi yona i dya ni ta ku i dyavuswa na lava nhlikani i dyavuswa ma swi vona so swi bihe ngo i right mananana i cable to hembe
a ni swi twisisaki swa three n'we va swi twa i ri yini kulukumba lo zero eight six zero double zero two five four three ndaka leswi loko
andlala mavonelo ya wena u chuchekile afrika wa vulavula munghana lonene fm makombandlela a hi ku timingiselo mena eh amukela xikala vito la eka 0860 002 five four three na we a ku amukela eh, hikwalaho nga va ku ri koxa kalabe tinhleka Eh, buti khala nga minjhani hi pfukeli papa minjhani Eh, a hi pfukile ma a khensa
eh eyi
mfumo lowu wa hina wa anc wu endle swihoxo swo tala ngopfu leswi wu nga ndlela vaakatiko va ka va wu lehisela timbilu eh loko wo teka le xitsanana mara ni nga ta vulavula ni nga ta cheka le ni nga ta vulavula hi leyo ya chris mashele ni yima na yona leya ku hikunene hi 2024 loko ku ya hela ti-election letiya um anc yi to yi winele le hansi swinene leyi nga ta swi nga ta endla ku yi khomisana na e f f yi va an official opposition party leya bestere ku ku tshwasele a jele hayi xitokisini hi ku na ku hambana ka xitokisi na jele. Ku tshwa sele a jele va lumbeta ku ku tshwe munhu wo karhi. Munhu a humi va n'wi hume va a humile xitokisini a nya hi ku nyenga loko ro swi teka hi ndlela yaleyo. Ivi namuntlha va tlhela va pfume jele yaleyo yi pfumelela munhu loyi a nga ri tirhweni siku a nghenaku a tinghenisaka hi a ti place him or herself on duty ku endleka incident leyi Dexter a nga nyenga hi yona mi ka mi fuma n'wini eh professor va ka va kombisa swikombiso leswi va nga swi vula ku na swa boxiri a ku ndliwangi nchumu va phela na swi va rhumiwa va rhumiwile amalawu ku va va va cheka swilo leswi a ku viwanga na nchumu va rhumiwile azimbabwe ka ka ka grasa machela a va vuya a hi vuyanga na nchumu Ku rhungiwile ka leswa ti-Guptas a ku le ku n'wiweni na nchumu ka, ka, hi, hi le ka leadership. AFF yi hi nyike chansi hala tiko lembe ri ra ku hi ya hi ya vhotha yi hi nyika tivhoti ta ku a yeni hi ya vhotha ku ri constitution leyi yi yi yi yi vulavuriwaka kahle hi vatshikileri is not the best constitution ka mafambiselo ma hina ma south africa so hi tshikile ti-chance letiya ta ku hi ti teka ku ku cinca swilo leswi va tshikeleri ku cinca milawu leyi va tshikeleri a va hi fambisa hi yona nkarhi lowuya hi famba na vona hi yona so hi endlile timisteki to talatala mara Na xo Xikwembu xa ni nyika chansi. Mara sweswi, ku vula ntiyiso, ncico mfumo ka hina wa va ANC xi hi nyiki chansi Xikwembu, mara hi tlangi hi tona tichansi letiya. Swi nga, swi nga, swi, swi fanerile ku swi cinca eh, to the better. Eh, no tshemba ku ri eh, loko ko teka an opposition party, hina hi, hi, hi vulile eh, eh, e Paul Mashatile ku hi ta famba na vona lava va EFF eh loko ku ya hela 2024 and then ngaku hi swona swi nga ta ndlisa swona swilo leswi and the change kusuka kwalaya yi ta va yi ri kona mm. eh a swi nge endleki swi press marshal a nga swi vumba and then Paul Mashatile a yima na swona ku no swi ta yimisa ku va ANC loko ku votiwa hi ta hi ta wina hi ti hi majini ya le hansi ivi lavaya va ti va vo mbala leswiya swin'wana va ta va ta hi ta tirhisana na vona hi pfuma hi pfuna na ku pfuna ma na vona sweswo swi ta hi pfuna kahle ku va va na voice lava va vana a ni lava vo mbala swo tshuka i vana ka hina kambe kambe kambe mi swi tivisa ku yini ku va ta voteriwa na wa ah heyi ku na tisayini ti le ku hazateni ku na tisayini ti le ku hazateni chekani kahle loko politically eh liya ya ya livandla ra vatshikeleli leriya hikuva va hina vanhu va a hi tshikeleriwa a hi ri joyinile hi swi vona ku va ya hi hlonge chekani vanhu lava nga suka ka vandla lera ra vatshikeleli ku i vangani e kambe va suke va ya ka e f f e-e se A va hi tivanga va xivutiso ka xa EFF. mina ma a- a mi se xi hlamula ke swi vula ku tani hi lexa yini hi ku i ncini xi mi tisela ku mihleketo ya ku va ta voteriwa l- lava va va e f f loko va va i e anc va nga ri ku voteriweni loko party yin'wana yi ka yi luza valandzeri ku fana na leya tshikileri ni vumba ku yi ta yi ta luza vaseketeri ngopfu hi mhaka leswi yi ya ku hi nghohe ya munhu e kambe kambe a ni ku na mavandla yo tala ku na aljama yi nge le ku ku na aljama sweswi nayo yi le ku tlangeleni khume tsevu wa malembe i party yin'wana na yi nga kona ku na ku na atm ku na aic ku na udm ku na kuna va va va va va apc ku Mm, ku- ti- mm, ti- mm. hikokwalaho ka yini n'wina mi mi ku ku ta voteriwa eff loko ku luza ANC very very awara political yi tele ngopfu ka political and ni twe ni yingisele tuka xietleli namuntlha um mavandla lama i vandla leri a ro a va tshikileri ri lavaka ku ri va pfuna ku ku ku ya yima na vona hi twenty twenty four eh, va kombele eh, eh, bato holemisa nkulukumba wa bato holemisa namuntlha na mavandla lama a va nge pfumeli ku yima na mihleketo ya vandla lela ro tshikelela hikuva va swi voneli ku um ri ya hi hi hi muhlovo wa vanhu so sweswo swi ta endla ku um swi hi komba ku awara yi tele ngopfu politically kambe kambe kambe yimani yimani yimani hi nghenisa van'wana kambe leswi ni twaka swona ko va timhaka ta ku kumbexani ku ya hi n'wehe mi nga va mi kha mi mi kha mi canvasela sweswo hi ku loko a ku nga ri swona a mi ta languta ti-by election ivi mi vona ku ti-by election ti ri yini leti ti nga koho ivi mi loko a ma va mi ka hi swo a ni ta kota ku twisisa kahle ku n'wina loko mi ze mi ku leswi swi ta fambisa leswi vumbhoni lebyi mi nge le ku byi tiseni hi lebyi kambe ku fika sweswi mm. a ku na vumbhoni lebyi mi byi tisaka mo tisa ku tsakela ka ku a swo fanele swi ndzi ta sweswo ya kheseliaswiritano e baba ya inko i mani hi twa lava 0860002543 ndo aye mnjani epfokeni mnjani epfokeni botswet i cancer eh no man la ku vulavula hi leya ya thabo besa ya Eh, mhaka leya Thabo Bester yi kombisa kahle ku tiko a hi safe xivutiso ku nga va ku i vanhu vangani lava nga khomiwa hi tiva ku va gweviwe vutomi hinkwabyo lava nga va ku va ri kona ehandle va fambini va ye matikweni man'wana loko loko munhu a za a kota ku huma a jele a ya tshama lembe hinkwaro a tlhela a kota no huma tikweni ai swikombi
ya hayi hayi hayi mi ta na yin'wana se ya swi kombisa ku i vanhu vangani lava hi tivaku va dlaye vanhu va gwewe vutomi hinkwabyo lava va nga ri va nga va ku va ri kona a handle va hanyaka ematikweni man'wanyana kumbe lava na kona va nga va ku va ri kona makaya ma ma ma ma matiko ma maxaka ya vona va kha va swi tiva ku hawa mani mani i kona mara hina tanihi community hi tiva ku hayi munhu u karhi ku byiwe vutomi hinkwabyo loko loko mo languta ku va a humini laya ku na ti ku na tikhamera ni twa moyisa n'wana tola vutisa ku ku na leswi swi vulaka ti-head count every morning yes a va tiva ku um thabo besta i lovile mara ndzilo wu khoma endzhe ka sele wu tlhawe wu dlaya munhu lava ti-ward attendant a va ri kwihi hmm. loko a sala a ya huma a va lo tlela a ku lo a ko va na load shedding so a nga huma hi roho lava nga ta ku mavona ma nga vonaki tikhamera ti nga ri ku tirheni and then xidumbu lexi nga nghena xi nghenise hi movha wa mani loko ri ku a hi nge i munhu vo lutisa ku ri xidumbu hikuva a ni ku na mahungu yo va ri lowa wa nghamu ya kona i yive swidumbu kun'wanyana ku na swidumbu leswi nga nyamalala swi rhandzi ka yena kona loko swi ya nyamalala muxari lowu nga nyamalala swi nga nyamalala ka wona va te yini Mm, mm. swi vuye swi huma swi va mahungwini kumbe swi sungula ku va mahungwini sweswi ku variwa ku hi mhaka ya thabo besta swi vula ku na swo tala leswi swi nga ku endlekeni leswi ho ka hi nga ri ku swi tiveni swi tiveka ntsena loko humela mhaka yo karhi leswi hi vuyisaka ku intelligence ya south africa xivutiso ku yi tirha yini emetweni though thank you khetseli though khetseli swinene